بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بەکتریایەکی تر هەیە پێی وترێت بۆردەتێلا تەبان بەکتریایەکی گرنگە و کۆمەڵێک نەخۆشی دروستەکە یەکێک لەوانە کۆکە ڕەشە چەند جینەسێکی هەیە بۆردەتێلا پرتیوسس ئەن بۆردەتێلا پاراپرتیوسس بزان ئەمانە چێ ئاڕ دە هیومان پاثۆجینس ئۆف دەس جینەس ئەم دوانە

واتە کۆکە ڕەشە، Whooping Cough، زۆر بە سەریعی ئەگوێزرێتەوە لە کەسێ بۆ کەسێکی تر و ڕێژەی مردنی لە جیهانا دوو پۆینت چوار ملیۆن کەیسە ڕێژەی تەبان دوو پۆینت چوار ملیۆن کەس لە سەرانسەری جیهانەوە سە و شەست هەزار کەس ساڵانە ئەمرێ بەهۆی هوپینکەفەوە مێمبرێن ئۆف دە جینەس بۆڕ دەتێ لە ئاڕ ئێرۆبیک تەبعەن بە ئۆکسجین ئەژی ئەم بەکتریا بە ئۆکسجین گەورە بێ هەموو میتابۆلیزمەکانیشی بە ئۆکسجینە زەی ئاڕ سمۆڵ تەبعەن بچووکن ئەند ئینکەپسولەیتد کۆکۆ باسیلای وە شێوە شکڵ و کەپسولیان هەیە چە شێوە شکڵیان گۆیی و چیلکەییە دەی زات گرۆ سینگلی ئین ئە پێرس وە بە تاکی یان بە جووتی ئەژی.

پژمینە یاخود ئەو دڕۆپانەی لە کاتی پژمین و قسەکردنا لە کەسی تووشبوو بۆ کەسی ساخ ئەگوێزرێتەوە But the organism survives only briefly outside the human respiratory tract تەنها بە شێوەیەکی وەکو بڵێین کەم یاخود بە شێوەیەکی زۆر زۆر ماوەیەکی کورت ئەمێنێتەوە لە دەرەوەی کۆئەندامی هەناسەدان The incidence of the whooping cough among

ئەدا کۆمیونیتی واتە بەپێی مەناعی لەشی ئەو کەسەیە چەنێ ئەکتیڤە و چەنێ گەنجە بەکتریاکە ئیشی خۆی ئەکات و کاریگەریشی ئەبێت the absence of the immunization program disease is most common among young children طبعا لە نێوان یەک ساڵی تا پێنج ساڵیە ئەم ئۆپین کەفە بۆی هەیە کە مناڵەکە توشکایە خود ئەو کەسی کە تووشی ئەبێت

Reservoir of Pertussis for Young Children، تەبعەن لەبەر ئەوی لەم وەک کاتە مناڵ یانی کۆئەندامی بەرگریشی بەتەواتی کامل ئەبێت و زۆر بەباشی تەواو نەبووە یاخود ئەکتیڤ نەبووە ئەم بەکتریا هێرشەکاتە سەری و تووشی کوپینگ کەفی ئەکات Pathogenesis چۆنێتی چۆن نەخۆشمان ئەخات میکانیزمی چۆن کۆنترۆڵی لەشی مرۆڤ ئەکات یاخود کۆنترۆڵی مەناعەکە

Activity eventually cause death of the cells چەند کۆمەڵێک ژەهر ئەڕێژێت کە ئەبێتە هۆی مردنی خانەکان و کارلێکەکات دەگەڵ خانەکان ئەمە چییە ئەمە کلینیکال سیگنیفیکانس ئەمە پاسۆجینیسیس بوو ئێستا لەسەر کلینیکال سیگنیفیکانس واتە کاتی ئەم بەکتریا توش بوو چۆن هەستەکەی کە ئەم بەکتریاتە The incubation period for pertussis generally ranges from one to two three weeks، Figure thirteen point seven. دەبان ئینکیوبەیشنەکە، ماوەی حەزانەکە، ماوەی ئەوەی کە لە لەشی تۆوە هەتاکو نیشانەکانی دەرەکەوێت بۆ هەیە لە یەک هەفتە لە یەک هەفتە بۆ سێ هەفتە، واتە لە یەک ڕۆژ بۆ بیست و یەک ڕۆژ بخایەنێت.

کۆکەیەکی زۆر زۆر وشک و بۆی هەیە بەڵام ئەوە نییە بە بەردەوامی بێ ئەمە نیشانەی چییە کاتە ڕێڵ فەیس پەڕکزیمەڵ فەیس چییە ویس وۆرسینگ ئۆف دە کەف لەگەڵ خراپبوونی

چەنە بێ بە پەنجا هەزار یانی زۆر بە ئەگەر فەحسی بۆ بکرێ وای بڵە سێڵی زۆر بەرز ئەبێتەوە کەواتە هەر کاتێک وایت بیسیت بینی کە ڕێژەی یانی لە فەحسی سی بی سیە پێگاتەکانی خوێنە وای بیسی کە یەکەم فیگەرە وای دەبلیو بی سی پێ ئەوترێ، ئەگەر ڕێژەکەی لە سەروو پەنجا هەزارەوە بوو یان نزیک بوو لە پەنجا هەزار، یەکێک لە هۆکارەکانی چییە؟ نەخۆشی ووپینگ کاف. تابان هۆکاری تر زۆرە کە بێتەوەی بەرز بوونەوەی خڕۆکە سپییەکان بەڵام یەکێک لە هۆکارەکان چییە؟ ووپینگ کاف یان بۆردەتێلا پێرتوسیس.

دوای ئەوە زەرعی بۆ ئەکرێ زەرعی بۆ کرێت لەسەر میدیایەکە کە خۆراکی تایبەتی هەیە کە پێوتێت بۆردێنت جێنیو ئۆر ڕیگەنت لەو میدیا کە سلکتیڤ میدیایە ئەمە چیەکات ئەم سلکتیڤ میدیایە

وەکو ئیمینۆئینفلۆرسنس کە بەدوای ئەنتی بەدیەک گەڕێن دژی کێ دژی بەکتریای پەرتیوسس ئەمە چی بوو ئایدنتیفیکیشن ئەمە قۆناخەکانە لە یەکەما چییە کاتا

بۆردەتێلا پێرتویز یان و پینکەفی هەبێ بەڵام جارێ قەرار نەین قەرالی دووەم دێین فەحسی بۆ ئەکەین و نیشانەکانی کۆکە و هەروەها ڤۆمیتین و ئەمانە بزانین لیوکۆسایتۆسس هەیە یان نا کۆن ڤالێنسس ئەو کاتە دێتە خوارەوە دوای دە هەفتە دوای چارەسەر ئەمە بۆ بۆردە تێلایە لەژێر

or in a pairs واتە بە شێوەی تاک یان بە شێوەی جووت گەشە ئەکات کۆکۆ باسە لا یان شێوە شکڵی جیاوازە encapsulated و aerobic ئۆکسجین ئەژی in culture on ریگەند لۆ ئەگەر بۆردەتێلە پرتویسس ئۆن ریگەند لۆ میدیا ئەم ئا بە شێوەی لە هەنێ شوێنە قۆڵۆنەکان زۆرە لە هەنێ شوێنە کەمە ئەمەش گرامستێنی بۆ کراوە

سەلفۆمیدازۆڵ، ئەم دوانە زۆر موهیمە بەڵام ئیرترۆمایسین دراگ ئۆف چۆیسە دوای ئەوە لە سێکەندا تەبان ئەمانە چۆن وەرئەگیرێ دوای ئەوەی کە زەرعت بۆ کرد بە چ عیلاجێک ئەمرێ بەوە وەرئەگیرێت یان بە چ عیلاجێ تەئسیری لێ ئەکرێ بەوە عیلاجەکە وەرئەگیرێت نەک هەر لە خۆو ڕاستەوخۆ تۆ عیلاجی ئەنتی بایۆتیک بخۆی نا ئەمە غەڵەتە زۆربەی کەس یان خود هەندێک لە دکتۆرەکان ڕاستەوخۆ ئەنتیبایۆتیکە نووسن بەڕاستی ئەمە کارێکی عیلمی نیە تۆ ئەبێت زەرعی بۆ بکرێ سوابی بۆ وەرگیرێ سێ بۆ چوار ڕۆژ چاوەڕێ بکرێ بزانین کۆڵۆنەکان ئاوا دەرەچن دوایەوە عیلاجی بۆ دامبرێن لەلایەن تەوان مختبەرەوە یاخود تاقیگەوە دوای ئەوە بزانین چ عیلاجێک یان ئەنتیبایۆتیکێک

خۆی جیا بکاتەوە خۆی کەرەنتینە بکات لە ماوەی کاتا ڕیاڵ ستەیجەکە بۆ لەبەر ئەوەی لەم کاتا چیە هایلی کۆنتێجیەسە واتە بۆ هەیە زیاتر بگوێزرێتەوە یان کەسی تر توش کات لەبەرەوە پێویستە خۆی کەرەنتی کەرەنتینە بکە پیشنت عفو پریڤێنشن

ئەو ڕیپۆرتانە کە باس لە کەمبوونی هوپینگ کەفەکان تەمان لە بەرز بۆتۆ لە 2010 ئەوە و لە ساڵی 1950 بڵێن پیا بووە لە ئەم نیو ڤاکسینە کە دراوە بە کەسانێک کە چییە کە پێگەیشتوون و لە کۆتایی نەخۆشەکان کاریگەری زۆر زۆر باشی هەبووە و هەروەها باشترین شتیش ئەوەیە کە لە سەر کۆتایی سێ مانگی سکەکە بدرێت بە دایکان بۆ ئەوەی ئەو مەترسیە کەمتر بێتەوە کە reduce the incidence of the reported pertussis in the United States تەبان ئەو ریپۆرتانی کە باس کراوە کە ئەم ئەکشنیان کردووە ئەم

ئەو ڕیپۆرتانە کە باسی کردووە سەیریکە چۆن بەرز بۆتەوە و ڕێژەکە دوای بەرەو دابەزین چۆ لە 2015 چکە و ئەکشنیان کردووە کاتێک کە ئافرەتان لە کۆتایی سێمانی سکەکەیانە ئەم ڤاکسینیان وەرگرتووە کە چیا تەئسیرێکی چۆری هەیە کە سور کەمترە لە یەک ساڵ و سەوز هەڵە نەبم یەک بۆ شەش ساڵە سور یاخود پرتەقاڵی حەوت بۆ دە ساڵە زەرد یانزە بۆ نۆزدە ساڵ و شین سەرو بیست ساڵە سەیری کەن چۆن تەئسیری هەیە چۆن ڕێژەکان گۆڕاوە بۆ هیوای کەس توشی پێرتیوسیس نەبێت.